L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tgħin lil bosta kittieba u għalliema fil-ħolqien ta' riżorsi ġodda, fosthom fil-pubblikazzjoni tal-ktieb Ċikku Ċaflas, miktub minn Melissa Mamo. u b'illustrazzjonijiet ta' Sue Flask.
Mela jien għalliema, ħanibdew minn hemmhekk u naf kemm it-tfal jogħġbuhom dat-tip ta' stejjer. U allura rrid nikteb storja tad-daħk imma li fl-aħħar mill-aħħar għandha tagħlima li t-tfal jistgħu jitgħallmu xi ħaġa minnha. Minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi li nikteb ktieb. U din il-ħolma proprju saret realtà fil-bidu tal-pandemija tal-Covid meta l-iskejjel ingħalqu u hemmhekk kelli iktar ħin fuq idejja biex inkun nista' nikteb. Għamilt moħħi hemm u ktibtu f'temp ta' jumejn. L-istorja fil-qasir hija hekk, Ċikku Ċaflas huwa tifel ta' madwar seba' snin, huwa intelliġenti ħafna, però għandu difett wieħed, it-traskuraġni l-għandu. Minn hemmhekk ħa naraw ftit l-aċċidenti li jgħaddi minnhom Ċiku Ċaflas u naraw ftit jekk fl-aħħar mill-aħħar jiddeċidix li jinbidel jew le. Il-messaġġ li rrid inwassal huwa li fid-dinja ħadd mhu perfett, kulħadd għandu xi difett partikolari, imma li jekk wieħed jagħmel moħħu hemm u jiddeċiedi li jinbidel, fl-aħħar mill-aħħar ħa jirnexxielu jagħmel dan. L-għada seba' ħjun ġdid ta' skola. Bħalma kien jagħmel kuljum, Ċikku libes l-uniformi b'mod traskurat. U dlonk telaq għal għonq it-triq. Hekk kif wasal qrib il-grada tal-iskola, lema' ħliel sieħbu ċensu. Huma sellmu lil xulxin. Bonġu Ċikk! Sebaħ jum ieħor! Kif inti? staqsieh ċensu. Bonġu Ċens! Insomma, ngħidlek il-verità, qomt bil-għaġla llum. Dik ommi dejjem tgħaġġilni, ma mmurx nasal tard l-iskola, gerger Ċikku. Biex ngħidlek, indunajt li qumt mgħaġġel, għax għandek il-lazz maħlul. Qis li taqflu, għax malajr taqa' xi waqgħa, u jissieħ ċensu. Iva, sewwa qed tgħid, issa nagħmlu m'hemmx għaġla, qallu Ċikku, waqt li għolla spallejh. Fil-pront semgħu l-qanpiena tal-iskola ddoqq, u flimkien imxew u daħlu ġewwa. Il-Lazz Ċikku baqa' ma qaflux. Bdew il-lezzjonijiet u wasal l-ewwel break. Ċikku kien ikun fuq ix-xwiek sa ma jasal dak il-ħin, peress li fih il-purtinara kienet tqassmilhom tazza ħalik kull wieħed. It-tfal qagħdu fil-lira waħda wara xulxin, kulħadd lest bit-tazza tal-plastik f'idu. Ma damx ma' missu Ċikku biex hu wkoll jieħu l-ħalib. Il-purtinara mriedtlu t-tazza sal-xifer għax kienet taf kemm kien jogħġbu. Però hekk kif għamel l-ewwel pass biex imur lura f'postu, Ċikku tfixkel fil-lazz taż-żarbun li kien għadu maħlul. Bum! It-tazza u l-ħalib li kien hemm fiha għolew mas-saqaf u Ċikku waqa' mal-art. Naħseb li huwa bżonnjuż ħafna li jkun hawn ħafna kotba umoristiċi bil-Malti Naf li diġà għandna għażla tajba u varjata fis-suq lokali però naħseb li qatt mhu biżżejjed. U għalhekk inħeġġeġ minn hawnhekk lil għalliema bħali u anki nies oħra li forsi għandhom it-talent tal-kitba li jippruvaw jiktbu u forsi fl-aħħar mill-aħħar jirnexxielhom jippubblikaw il-ktieb tagħhom. X'ħin indunat b'dan, l-għalliema li kienet qiegħda ddur mat-tfal biex tgħinhom, tgħidx kemm irrabjat. Chick, għedtlek kemm-il darba biex ma tkunx traskurat u ma ċċallasx affarijiet. Issa ara x'ġara. Mhux ta' b'xejn jgħidulek Ċikku ċaflas, qaltlu bil-għerra l-għalliema tal-arti. Ċikku xejn ma ħa gost biċ-ċanfira li tagħtu l-għalliema. Hu ddispjaċih ħafna, però ma kienx jaf kif kien se jagħmel biex jirranġa d-difett li kellu. Dik il-lejla Ċikku ma setax jagħlaq għajn m'għajn. Hu baqa' jewden dwar l-inċidenti li kienu ġrawlu fl-aħħar jiem. Din is-sitwazzjoni bdiet iddejqu u bdiet ittaqqallu moħħu. Ma felaħx aktar. Ried jara x'se jagħmel biex ma jibqax tifel traskurat u jċaflas kull ħaġa li tiġi f'idu. Għalhekk iddeċieda li mill-għada stess jinbidel għall-aħjar.